leri namuntlha ro tlangela timfanelo ta ximunhu tanihi leswi timfanelo ta vona ti kandzeriwaka siku na siku vaaki va kombise hi ku kayivela ka tindlu david mathebula ka mughalana fm makomba ndlela ku ku pfuna ka mina 89.4 ku fika 3.2 megahertz fm 18 minutes after 6 o'clock afrika dzonga hlangana nakambe ka siku leriwani ro wisa eka siku ra namuntlha ti 21 march 2023 khonaiza 3 bra mina a hina hi pfukile magondzo egauteng ya busy eka mixo wa siku ra namuntlha um a swi hambananga ku fikela kokwalani na siku ra ntolovelo um a yi vonaka mimovha yi hlayile la gondzweni loko hi ri karhi yi ya entirhweni ku komba leswaku vanhu va ya emintirhweni um ya ku hambanahambana eka siku ra namuntlha anaka um migingiriko yo tala yi va yi ri kona hambi ku ri siku ra ku wisa kambe eka n'wina mi hi amukelaka mi wisile eka siku ra namuntlha ha mi amukele eka mixo lowuwani endzhaku ka loko van'wani va na le ka siku ra tolo va teke nkarhi va tiwisela loko va nga ri va nga eh, xiphemu xa pfhumba leriya ra ku kombisa ku vilela mm. ya um eh, kasi hambiswiritano tindhawu to tala um eh, la mehe ni kumekaka kona a ti vonaka ti ri karhi ti tirha tanihi ntolovelo leriya ro a ko va 100 percent ya vanhu lava a va a va tshame emakaya va wisa ka siku ra tolo vo tala hiko va wisa namuntlha hi ku i holiday ya ximfumo namuntlha a ti pfuli tibangi namuntlha hmm. kambe masiku lawa hi vona hambi ku ri siku ra ku wisa mavhengele yo tala ya ri karhi ya pfula leswi vulaka leswaku vatirhi vo tala va ya mitirhweni mimovha leyi a ni yi vona i ya vanhu lava yaka mitirhweni vanhu lava tirhaka swa vuhlayiseki vanhu lava tirhaka mitirho ya nkoka swinene siku ra vu-8 leri la lembe ra 2023 i wa vumbirhi wa vu-12 alembeni leri ya i siku ra timfanelo ta vanhu esouth africa i siku ra ku wisa vanhu va ku tala vanhu vo tala um ha swi tiva leswaku siku leriwani ri sukela esharpville laha ku nga dlawa vanhu vo tala lava a va kombisa ku vilela ri kotlana na emisaveni hinkwayo ku ri international day for the elimination of racial eh, discrimination hmm. hi leswi swi vulaka leswaku misava hinkwayo namuntlha yi lemukisiwa hi swaku eh, swihlawuhlawu hi ku ya hi swaku munhu u na mbala wa njhani a swi amukeleki ya eh, hi fanele hi lwisana na xona hi tindlela hinkwato hi amukelana ya hi leswin'wanyana leswi nga kona emisaveni kambe afrika dzonga loko hi wise so hina hi hmm. tsundzuka va ri nkoka wa siku leriwani i ku hi nga rivali ku hi huma kwini yeah. hi nga rivali ku ntshunxeko lowu hi nga na wona laha afrika-dzonga ku na ngati yo tala yi nga halaka ku va hi va na wona hi nga rivali ku ku va hi fambafamba se hi kota ku nghena tindhawini letiya ta tisababu leti ti nga na ti-security wa tiva um eh, hi languta tigede ntsena ti hi pfulekela ti hi hlonipha um mm. eh, swi sukelaka ku um vanhu van'wanyana va lwele ntshunxeko wolowo hi ku mapasi lama vanhu a va dlawela wona a va vile a va kombisa ku vilela hi wona mm. a ya vula leswaku a wu fanelanga loko ri wa ntima u va emadorobeni um ku tlula 72 wa tiawara ya a swi vula sweswo a wu nyikiwa permit ya ku u nga va kona ejoni kambe a swi fanelanga 72 wa tiawara ya masiku manharhu mm. a swi fanelanga swi hundza kokwa a hi le ka von'wina ka von'we hikokwale makaya la joni lahawani wena loko u fanele u tirha u fanele u va na na na permit ya ku vonaka leswaku le ntirhweni na pasi ri riya u tshama u ri khome nkarhi hinkwawo um ra ku kombisa leswaku we wa ntima u hamba nini na mulungu loyi a nga ntshunxeka ku famba nga rhwalanga nchumu se hi swin'wanyana leswi nga kona loko hi karhi tiphina hi ku nghena namuntlha van'wanyana va kunguhateni ku ya timall bra ya mina mm. a swi nga ri kona sweswo ya va ri hi swi tsundzuka ku hi huma kwini eka siku leriwani loko hi wise so afrika-dzonga ri xile nongonoko i phapha mo tiva ku amukela hmm? Hmm. ku na swo tala hi siku leri leswi hi nga ta va hi ri karhi hi avelana na wena swona 21 minutes past 6 o'clock n'wina mi nga le ka holiday a ah, wa tiva yi amukeleni mi wise tani itobetsa ya maestro kamukela fm akomandlela kutsonga futhi ra malunga ri focalistic 89.4 ku fika tala manthivi mekatsa fm na dali wonga kona ka risimu leriwani hloma ka timahungu loko ku ri holiday kule tani vhela na tona ti va ti nga ri kona second back sheet nje ti wisa ka scam maxelo eka munghana lonene fm makomba ndlela hi ku anake rixaka ya mahlweni nge hi vona ku maxelo ka siku ra namuntlha ya yimise ku 21 march 2023 esin'we xifundza xa mpumalanga mbombela 1729 ka sikemelo 1627 ka sikemalahleni 1528

yime ndlela leyiwani afrika-dzonga vukorheri vuphirima gima ta xona xifundza lexiwani hi nga xi teka risimu ra ku ya makorheri ri tlhelisela ndzhaku tona ke tlhela doroba leka 1729 vike phoxa vutoromiko 1631 mahikeng leka 1732 kasi ke na rustenburg yi yime ka 1732 ivike freiburg ku 1632 leswi maxelo ka siku ra namuntlha etikomba ka vhele a xifundza xa north west ya kufumela ka siku ra namuntlha kambe ke a hi voni ku ri na hi tlhelela makorheni hi ku yini ka siku ra namuntlha nsuku emakorhweni ivi hi ku hlayisela wona exihundleni Sis. Oh yeah. Jesse J come on the FM come on the FM Bob e ka risimu ra kona vele ri xetana ku ri hey price tag i nge xikawuka ngo vele nga ta ku na matimba ka siku ra namuntlha ya yimise ku yini mingiseri hi twa ku na ku endleka yena swi tele swi nga humelela ka siku ra namuntlha yo papa namuntlha eka matimu eka papama you know the, the, the, the, the things like that and things like that you know

ta khala ngopfu ka a va ha ri jati yena lani wa bra eh sweswo se va vulavula njhani hayi eh, swa tika ku va twa manje mm. eh eh kambe hayi eh. va yimayima swinene eh. hi vukosi lebyiya bya le ka zulu eh kambe hi vona prince eh. ya na vona ya mm. eh, handle ka swona eh, i mhaka ya ku na vona ku ze hi vulavula hi nkulukumba mangoso thibuthelezi hayi a wu vulavuli hi matimu ya afrika-dzonga wa tiva u nga va khumbi um a wu vulavuli hi nkata freedom party u nga va khumbi a ni ti ku va a- a na- ni- a- a na ha swi langutangi ku va rhangele i nkata malembe mangani Yo, ya. va ri ya ku tala ngopfu Eh, ya. ya hi siku leri fanaka a ku ri loko hi 1975 isp mm. ri simekiwa 21 march 1975 hi swo sweswo bravo kasi kon'wana kambe nga vekiwa siku ra namuntlha loyi a nga na matima swinene ngopfu ya ku nyuhela tiko ra afrika dzonga vhele jb max na yena vhele wa vekiwa ka siku ra namuntlha kasi kon'wana loko ni vona jb max uh-huh. ni vone mavito ya vona yo eh. ya ku ya helerile ro sungula ni ku vo tala yo va tiva tanihi jb max uh-huh. mara vona hi vona john beaver oh, john beaver max mm. vona ya va ve xirho xa sacp va va president wa transval anc hi 1951 va ri xitulu xa ko va tekele hi nkulukumba nelson mandela ah, ku na ku na masipala la north west a nga chuha vito ra vona tanihi ku va hlonipha valweli lava ntshunxeko mutsari wa tibuku loyi na yena u velekiwe yini um, real stars uh, in, in the literary and uh, scholarly profession uh, who have honored who honored me you know mm-hmm. i malungu ri na chino achebe van'wana va nga va hlayi tibuku ta vona vhele to tala swinene a va tekeriwa enhlokweni swinene ngopfu na ka misava hinkwayo va tekeriwa swinene ngopfu enhlokweni bra ya mina a ku ri lembe leriyani ra va hundza misaveni 2013 loko va hundza misaveni ya loko va hundza a ku va velekiwe ya no katsongo ti va velekiwe 2013 va hundza misaveni ka siku leri fanaka vele ne hi 2013 hi ndlela leyo vele va nga ri ku kumba xinwa cheve un'wana mutlangi wa ku hlamarisa swinene ngopfu vona mangatsila

Eh, ya no okay. ya tlanga bolo hi ndlela yin'wana hlamala swona ngopfu kusuka le brazil i manghana okay. ronaldinho a wu nge hlamuli u nge vulavuli mhaka ya matima tiko ra brazil vhele u nga n'wi khumbi leyiwani vhele kun'wana ndlela ya swin'wana futhi ka siku ra namuntlha tiko ra namibia na vona va tlangela tiko ra vona ra ku va va kume ntshunxeko um eh, malembe ndzhaku vhele tiko leriyani ra namibia bra mina i siku leri fanaka loko va kuma ntshunxeko tiko ra namibia um a va kuma ka ka hina ne antivikanga naswona hi vona ku swilo swo tala ngopfu va dzivanga va south west africa namibia va ri xirho xa afrika dzonga vele hambi swo tano vele tiko ra namibia va va yini va kuma ntshunxeka siku rana ku endleka yini ka siku ra namuntlha hi tiko ra kumbexana hi lowa jaha eminem na yena na mahungu yi ka siku ra namuntlha bra mina a ku ri loko a divhozana na nsati wa yena ivi a koxiwa ku va a hakela 476,000 mm. US dollars tanihi ntwanano wa ku tshikana ka vona yo Yeah. vele kasi ke nakambe vona nakambe michael jackson Ma, brami uh, michael yeah. jackson leswi ni hlekisini ye eh, munhu loyi a tirha tanihi mutsasekisi wa yindlu ya yena interior mm. decorator yeah. a byela vahangalasi va mahungu a ku michael jackson a kaya kaya i na, i na swipopani swa 17 eh swin'wana i vanhu lavakulu swipopani swa koho swin'wanyana i switsongwana swin'wana i i ti-teenager hinkwaswo swi gqokisiwini a swi swi mbarini swi saveriwe swimbalo swi mbala ene hinkwaswo swi ri 17 swi tshama kamareni rero etlela swa ku swi ta n'wi hungasa a ku ri 21 march 2001 swa ringana vanhu ne ah, na ko 17 bra mina ni vula ku eh. hambi xo va xin'we loko pfuka u swi vona na vusiku a wu eh, hahabi xo ringana munhu eh, swi ri 17 he brame hayi a swi nga fambangi kahle swin'wanyani loko va teka xiboho lexi i yini swin'wana twaka hi ka rivs ya bramin hi leswi bramin hi leswi hi leswi hi leswi hi leswi i okay hi sweswo i mpfumalo wa twitter loyi ah okay mm. twitter yi simekiwe hi ti 21 ta march hi lembe ra 2006 eka siku ra namuntlha twitter yi na 17 wa malembe yi ri kona wa ya se yi 17 ene eh, yi platform yin'wanyana yi nga kula swinene eka vuhangalasi bya mahungu mm. leswi tolo a swi nyika vanhu update leswaku swi famba njhani swa shutdown ku hava nchumu lowu a wu nyika vanhu eh, vuxokoxoko ku fana na twitter eka siku ra tolo oh, eh, elon musk i vula leswaku mm. sweswiwani hi siku timinete leti ti vaka ti se ya timinete ne ya mhm. timinete hayi ti-second mhm. timinete leti ti vaka ti ri kona ta ku va vanhu va tirhise twitter ti hundza 8 billion ya eh, eka nkarhi wa sweswiwani yi tirhisiwa swinene bra ya mina handle ka swona matimu lamakulukumba ya 1960 mhm. leswi endlaka namuntlha ku ri human rights day um siku ra ti-21 ta march eka ku lahleka ka vutomi a ri helelanga hi 1960 Hi 1985 a ku ri karhi ku tsundzukiwa 25 ya malembe endzhaku ka Sharpeville massacre ya 1960 mm. a langa a Cape Town enkosini maphorisa ya fika nakambe eh, ya balesela vakhandli va nhlonge laha va hlamuselaka leswaku kolomu ya ka 21 wa vakhandli va nhlonge enkosini ya mulwela ntshunxeko hi 1985 va ve va baleseriwa hi maphorisa va hundza emisaveni a langa va ri tsundzuka siku leriwani vona va ri tsundzuka tanihi langa masakha lera ti 21 ta march a ku ri eka ntirho wa ku fambelana na ku tsundzuka ti 21 ta march nakambe so ri na ngati swinene siku leri ri namuntlha hi 1994 mhm. eh loko nkulukumba nelson mandela se va vekiwe ku va president wo sungula xidemokhrasi va ivi va yi tivisa tanihi siku ra ku wisa hikwalaho ka ngati yo tala leyi nga halakela ntshunxeko hi siku leri fanaka malembe ndzhaku i timinete ta khume mbirhi ku ba wara leya nkombo bra mina u tshama u nikiwa xilo hi munhu wa xisati xi huma endzeni ka bra a ni vuli vele sweswi vele u nga va u nyikanikiwile siki mina ndokutsuma ndi vula kumbexani munhu a ku nyika cinci u xava magwinya se va humesa cinci magwinya ya Eh. a hina va hi xavisela va tlhela va ku tekiyani cinci va ku teka a ku eh, nyika va vona va nghenisa vokwana khele a ni ri le ndzeni ka bra eh, eh, loko va vekela hi la kusuhi na xifuva la mahlweni hi eh, nga wa mali kambe ni nga ni nga va ni a ku kufumela xi xa ko loko xi suka laya va ku nyika xona u ya kwini na mhaka leyi bra mbota wu fika a tola ku ta twisisa ku Eh, yin'wana ya mintokoto leyi nga va na yo kwala vuton'wini u nga vu ve na yona Ya, ya gwinya, Ene- u nge ene- nyikiwi. ene- ene loko va kha va ku xavisela magwinya tani va ku nyika cinci u vula ku nga ya loko hayi ene nkarhi wa ko- lavi mhaka ya la yi nkarhi wa humaka kona koho aha Eh, tswaka eh. ri na baka la swona Eh, ho titwela ku kufumela kwala yi humaka kona hayi mara mali okay namuntlha ku na load shedding esouth africa okay ku tsakisa ka swona mhm. ya ku fikela hi awara ya mune ya hi ve na ti-level ta le hansi ta load shedding mhm. ku sukela aka ku hela ka vhiki um ku lolunga swin'wana a va ri a ku na xivangelo lexi va hi hlamuselaka oh. hikwalaho ka sweswo van'wanyani mm. va hi lemukisa na swa ku hi nga swi tlangeli ngopfu mm. hi ku a swi nge yi kule hi mhaka ku a yi byeriwi ngopfu ku hikwalaho ka yini kumbexani holobye va le ku tirheni na- mena mani ku tani Mm. swi claimiwa hi vanhu va ku tala Mhm. van'wanyani va nga- loko va anc va swi lava va nga ku se swa vonaka swa ku hi ya kwini kasi na lava va- va- va eff lava va- va trenda Va ri va ma swi trendaka vona swinene ku- va ri ma swi vona swa ku loko hi ya switarateni Load swa shedding gezi ya swa yi- koteka eh, Mm, okay, okay yeah. yeah ku trenda no

ku trenda national shutdown yi famba na tinhlakomhaka ta ku tala ngopfu ho ni ku longoloxela tona mhm. yi famba na ntlhantlha lux yi famba na union buildings yi famba na yi famba na thanks to eff mhm. yi famba na the eff mm. yi famba na malima mm. ya eh national shutdown hi sweswo swi nga le ku and then so ntlhantlha laha se to vhe n'wi hoxa kokwalahaya Yeah. um hayi swi teletele lani eh, and xo ku bomb leyiwani ya wa mhaka leya bomu leya ya kahle kahle na yona bomb yi kona kokwalaha ka leswi nga longoloxiwa va ri a yi ku khatlakhatlakhatla loko yi buluka i mukhegula kuna video ya mukhegula nge pha enzo yawa waseki khona kuna bombo la ha bra mina phela va ri yo tibombela yo yena hayi ta twa n'we vaikse Maroon 5 na Caribbean. Girls like you.

muzimbo ya afrika oh, oh, okay wena na wena vuma mara u ri teka hloko baka yi namuntlha feti yo eh, eh, leya ya ya hlanhlalaka okay eh hlanhlalaka va ri i ri ku bumiwile ka ka yena mm. mara hi ku ya maveriveri a ni nge vuli i ntiyiso kumbe njhani mara maveriveri ndzwana nga ku yi lo handza laha hansi la wona msawe vuma ri yini okay okay he bvuma se ndzwana yi handza hansi se ku ku fayeka faster no no mandlela ya koho i ku eh. eh, eh, swivaku wa swi tela ngopfu

ha ti vutisa kahle kahle ku gezi ri kona kumbe a ri kona hmm. so e f f yi kote ku hi kota ku vona swilo swo tala ku vanhu lava gezi vo tindlisa ri kona hmm. and then na force ya maphorisa ya swi kota ku tirha loko yi lave ku tirha na tivhele ti kona u ti vonini e eh, hayi ti tele swinene vanhu lava kahle kahle south africa hi right a swi eh. kota ku tirha loko ku fanele hi tirha so swilo swo tala swi kote ku vona ka tolo that's why vanhu vo tala va ku hi khensa e f f hi ku hi kote ku swi vona ku south africa yi yime kwini ho ka hi nga swi lavi hi khensile xikalavito e ha na xikalavito loyi msirhi masiku hinkwawoona a cinca va voice na yena va kala cinca vito wa swi vona eh, eh, okay so ya ntlhantlhalaksi yeliya ya pha indlu yawa eh, abantu bonke babhubha mara ku na vumbhoni mara

ya mi tivi ndo twakusowe i tshama pimveni dlana a ni swi tivi ni vona mi nga vuli la tshamaka kona mi nga mi ya n'wi hetisa a hi nga vuli e a n'wi tsiketi e i national asset e kumbexani okay ta hi hlasela bra mina hi tsiki ya hi we e mi swi ta ni rhukete national ta ku wa xilava swi ta ku ta xilava sweswi xo a nga mi yena e a nga miyeli ku vulavula hi mehe okay so national shutdown va mm. eff va humese eh, eh, eh, papila ra ximfumo ku seketela vanhu hinkwavo mm. lava nga huma hi magidigidi eka timheho hinkwato ta afrika dzonga ku seketela migingiriko leya vo tolo mm. ya ku kombisa ku vilela mm-hmm. so kahle kahle a ku na swa ku biha ngopfu swi vikiwaka lahaya ka national ko va ko va ku languta ndzhaku eka siku ra tolo leswi ri nga fambisa swona va eff va enerisekile swinene hi leswi siku ra tolo ri nga hetelela ri va xiswona nseketelo lowu va nga wu kuma hambiloko ku ri na swiviko swa ku na vantshwa va ku fika va ku tlula 500 lava nga khomiwa mm. eka swifundza swa ku hambanahambana hi ku angarhela vo vini va ri a ku ri ku humelela lokukulukumba ka mapfhumba ya vona loko ya ka siku ra tolo hi leswi trendisaka national shutdown swi trendisa thank, thank, thanks to EFF the EFF Malema swi ku taniya ku na swifaniso swi leswi nga vumbhoni hmm. bya magidigidi ya maAfrika-Dzonga lawa a ya yo juu eka siku ra tolo ya ri switaratini ya ri karhi ya tshwa hi dyambu ya kombisa ku vilela va ri a swi sasekile va swi khensa va EFF Human Rights Day vanhu ku kala ku tele tikhampani leti ti navelelaka vanhu siku ra ku wisa ra kahle ra timfanelo ta vanhu namuntlha ra kahle loko ni mm. swi vona ni ku ha wa tiva mara he makarhi ma swi vona ka matimu mm. mm. heyi hayi tikhampani ti busy na mintshaho ya nkulukumba nelson mandela ya ku vulavula hi timfanelo ta vanhu yi tele ngopfu eka ku tlangela human rights day oh, president sele ramaphosa va ta va va rhangele ntirho wa ximfumo wa ku wa siku leri ni fanele ta vanhu kusuka enorthern cape namuntlha hi awara ya kaye kasi na limpopo vhele nkulukumba chupu sitani mathavatavata va ri phalabura va ta va rhangela ntirho walowo ri xiyile afrika-dzonga tona ke jiji lamain hi loyiwani hona lodi london twinkle a ni tikusa ku endla bra ya mina ku ri a vonisa ku tsakisa ku vona vayingiseri va hina lava hi va tivaka hi va tivisa hi mhaka ya radio leyiwani leyi radio leyi nga hi nyika eh xivandla swa ku ri hetelela hi kurisa vuxaka byeru u vona xifaniso xa vona ka social media va karhi va hlanganini va mm. hlanganisa hi mhaka radio baba community wa swi twisisa mara vele wa swi tsakisa ni ya kwini loko ni ri karhi ni ehleketa hi ku ya mahlweni ni mhm. ehleketa a ku na swin'wanyana mara swi nga endliwaka swi langute timhaka ta community le hi ndlela leyi vayingiseri va hina va endlaka nongonoko ha kona ya u twa u ri xiphemu xa ndyangu lowu ya Ma- hi swona tanihi- ya, sweswo na- tanihi ndyangu swi veke muhaxi ya kahle swi tano vra mina loko vona sigorosi a ri na eh, maxava pase ka sonia a tlhaya futa a va na eh, xiluva lexa ka baloyi va teka xifaniso va hi posta va hi tega a ku na xa ku ni tsakisa ku tlula mhaka yaleyo bra mina hambi hi la hi Yeah. nga ri kona ka xifaniso xexo wa swi twisisa ku ri swi wa swi hetelela twisisa ku va hlangane hi Yeah. vito ra phaphama Ehe, you know. Ah, Yeah, vona man. eh. Ah, ra Yeah. khensa bafethu. Eh, bra mina eh, swin'wanyana swinghonghwana leswi nga kona eh, ku na ku na ku na ku na tournament yikulukumba ya vakhegula hala oh yes Tzaneen. na ku ya leni va ta va ra a va ni rhambanga va kambe swi na se swi beka ndzeni na- na ku va va teka swinepe na ku vonana ku ri na Va ri swi na se swi beka Eh, ntsena. swi na Bra ya vona. mina i Eh. mhaka yikulukumba ni- Na i- ku i- ya. i- yi yi hlamuseriwa tanihi international football Mm. tournament Mm. laha va nge ku ta va ku ri na swipano swa ku Matiko. fikela makumembirhi Yo. swa vakhegula Ya. vakhegula va vula tintangha ta vo hina bra ya mina ey ene loko vona munhu wa ku fana na mina leyi waya bravi ku ta ku ri meya tiva xi ta ku boxa ndzeni xifaniso ena ndi yile ndi ya ka mahungu ndi ya ku tlangeni wa ku tlangeni wena ya ndzi siku bra mina ni ta ta tela wena ta ku fodela u ta ku fodela swikunwana leswi yo va ri na swikunwana ta swi ri ndzeni ka tikhokho eh, a ta ku eh, ta ku hluvurisa so tournament ya eh, hina yi sungula hi sonto ni vonile bra mina yi sonto lowa son 2026 nata we wa tlanga ku va ri unga ku ne bisi ka va yingiseri bra la ku tiva siku na nkarhi hi ri na va khegula khegula hi ta va hi rhurhele matiko ya 13 ya u ta va tlanga na xipisi xipano xava khegula khegula a ndzi ta xi lava yo aka miri oh, wena so wa ta mhaka leyikulukumba um va va ta va va rhurhele swipano swa 13 swa ku swa ku huma matikweni ya nduma ya misava ya i tournament leyi katsaka matiko ya- va vulavula loko va karhi va name drop wa tiva vakhegula va vulavula hi va ma- vo spain va Spain, yeah. usa lava va nga Eya. ta va va ri kona matiko ya ndhuma eka ntlangu wa bolo ya laha tikonkulu afrika Yeah. na wona ya ta va ya ri kona um kasi loko va karhi hupa hupa ha loko ta tlanga mina bolo ya ndihlo na swi tiva Eh, ka- kambe ni ku voni kan'we evuton'wini bya mina ka Kwi- a phela vurwa. a ku na loyi a nga na xifaniso xa mina xa le phalabura Ah, no a hi rivala ni palavura ni ta ku lavela xifaniso xa kahle manjeni xa ina ni ta ku ta komba va yingisela leswaku mehe ya ni sasekela gere ya bolo Eh, ko va ku Eh. tlanga so so so i swin'wana leswi nga kona kasi hambi ku ri bafana bafana na vona va tlanga Oh, yeah. elamtlhane ya vone va eh, ni vone va ku ah, mudzaberi wa tsaka hi ndlela leyi xipani xi nga hlangana hi yona ngopfungopfu nkarhi lowu sungula eh, kune eh? ni la ku fika hi nkarhi loko mi endla warm up ntela a ni teri nchumu loko mi la ku na hakela swi na mhaka mara e mara seketela ni n'wana un'wana va swi vula loko ku laveka maphepha ku ni kota ku nghena kambe va ni lavela ni ri a ni swi nga endla va nga pfumeli ku ri ku nghena un'wana na un'wana hi mhaka ku swa international leswi hi nga ta yi ri ka eh, swona le kombela va mi lavela swa kona eh, brand eh kasi wa mihleka ka va ngiseri wa tiva la ka twitter eh kana swa ka ngiseri o phatsa suma siya bolo okay awuswini sesibheka

Summer's Night elembe ra 2009 u ta ku wena vhela ku Pretty Wings 18 minutes after 8 o'clock maphama afrika-dzonga a hi ku tshembise leswaku ta va ri na yena vhele joni kambe i mani joni kutirhela ntiyiso brami n'wi tivelaka ka ku yimbelela gospelkasikahle wena butemba hi ya nga yimbelela rongasi hi yena phela mi vula tano Eh, rirhandzu ra ngasi a ni tava mani yo mi vula tano Hi vona. E bu- e- e- e bu- e- mi- ni mbula john kumbe ni mbula themba namuntlha hi mina themba mina awu mara u tise hi giyani Ai. ya ni yimela ximunhuhatwa lexi vongo i joni Eh, okay Yeah. o ximunhu hatwa leswiwani namuntlha va- a mi la ku va xona mi la ku va themba no vula ka ni hi rona vito ra mina ra ntiyisiloko ka yi nga chayi kahle ni ta wa kumaeri va tiva joni hina joni a hi ri swin'we hi mugqivela se ni hlayisa njhani loko ni ri le oh, oh. xa ni hlayisa no xavelela ene xa ngopfu swa ku siku xi taka ka interview ni ta xi hlupha ah, ene a wu hluphi wena ene a ni hluphi hayi va swi tiva ebutshemba mi amukela eka siku ra namuntlha hi tsakile ku va na n'wina ne nona cancer sesikhonini cancer dj brian season one season two season three yes wow hi wena hmm. ntsena musi john i tintswalo n'wina mani a ni ta va mani va swi twa ebuthemba ntambi tinkwaswo loko ni la ku tambutsa swa themba ntambi ta ta themba loko na mbusa swa giyani tambutsa okay so kambe miphorisa ni a vuton'wini bya nte- bya bya themba bya Bya ntiyiso. Themba, eh. yes ya ya eh, ntiyiso ni ndzi vula phorisa. vuton'wini bya Eh? themba ya ni phorisa um, Eh. a ti nge mi deleli yo a ni nga swi tivi mphorisa mina mara swi ri n'we evuphoriseni ku va va na loyi a nga mi byela swa ku bya mi fanela se mi vhe mi ya training ya kone ah, u fane- vuphorisa byi fanele munhu Ah, Phorisa- mara n'we bya mi Bya mi fanela fanela mhani. bujoni yo kuthemba vu- vuphorisa byo nghenisiwa munhu yini byi byi nghena byi mi mi constable kumbe mi lieutenant kumbe mi warrant officer

tisani laha ni ta hlaya na ma whatsapp ya n'wena Vamba yini hi username ma wena. hayi brian No, a na- na- a hi na- vulavuleni giyani swi Yeah. famba njhani season three ku endleka yini hi ve na n'wina ku sukela ka season one season one season two season Yeah. three eh loko ni bula na n'wina njhe hi nga ri moyeni mi ni byela swaku i a drama leyi nga kona laha ka season three he hi langutela yini john u ta na tini sweswi yo mo mo mo ni nga vuli ngopfu ku joni u ta na tindlela ku vanhu va tshama va yime hi swikunwani va yimela ku ta vona se u lava hi la va tshama va te i hi swikunwani va ta kota ku vona ku joni ku ya humelela mara shem ku na mm. ku na drama ya serious ngopfu mani ta yina um eh, ling ling eh, ku na drama ya serious leyi nga ta va kona i'm sure vanhu se wa jolan a ni xo kahle mara ni ma swi tiva ku joni ah. i munhu wa straight joni munhu wo tirhandzela nsati wa yena eh, hi vone tlhelo rin'wana ra n'wina se mi karhi mi famba na vanhu va kha va chalachala misava mm. hi vonaka leswi se hi nga kotaka ku vona swona a ni ri sweswi se hi vulavurile hi swona e mi nga hi byelanyani ka endleka hini kwalaya kasi me va mi lava yini kwale e a hi hina a hi mina ni lavaka nchumu i vanhu va nga ta va ta kuma koporo leyi ka risinga leyi eh. oh. se va la ku celacela misava ya hina so wa la ku vona ku a makumu ka swona swi ya helela kwihi misava ya hina va ta yi cela community ya ka risinga ya benefita hina ro mm. teka mm. okay mm-hmm. e so n'we mi ya vuyeriwa hi yini kwalaya a mi hi byeli nyani hi navela Ah, mara ni ma swi vonaka hina hi lo timbalela uniform ya makhakhi vanhu va xikwembu ku ta va na yini hi nga ta vuyeriwa hi xona kwala hayi mo hi hi ta vona kumbexana nkarhi wun'wanyana hi ta kuma um ku ta va na tikhampani ti nga ta investa kwalaha ka risinga hi ta vona hi swona okay Yeah. nda ku endlela leswa swi ku hlulaka phela Hi swihi brian lo? vulavula na yena swo va ku mi hluleni n'we swa ku yindzani swa ku nghena hansi ka tafula Eh, Eh, ah no ti ti nda n'wi darhela la mudarheli bravina se mujolo lowu ta endla ku mi hambana mhani ta yina eyi ingansati loyi anangirhandza kwini a swi nge olovihlupha vadaya eh, mara ku na hambana na loyi n'wansati eh. hayi swi swi ta tika swinene nyana eh. ya hi nsati wa xitekwa luya mm, no ka ni nga tiki valovedu va ni dyise yini a na ye lingling mosivoni ni kwimi lovedu oh, mm, hala ka va dj brian ka nandzika hala ka yena ku na swin'wana yana ni vula mpfula ya hi mpela va tisa mpfula so brother so ling ling na yi wona ka muloveli so u rhandza va yo ka ba u xo ku ri na ku endleka yini wena ling ling eh ah well mon mon bula ling ling kahle kahle ya vo ku lumbeta mm ku na timhaka ti nga kona eh ya ti le tini ta ku yini Eh, but loko ve na na laha ka giyani ku sukela ka season one season two season three swa ha tsakisa ku va laya ma ha tiphina ku va laya eh, Yo. eh, eh, nakoho hi misendla langutela- ma swi endlela yini Eh, eh, Mali. eh, eh. hayi mani tshika sweswo a ku na mali giyani Ah, okay. hayi yo hungasa Eh, Eh, hi vula ku hungasa eh, kahle. na- eh, nakoho kasi wente yo hi le ku jona nga ta ka interview ndhawu leyi eh, na koho he bujoni eh, vanhu va nga langutela yini swa ku hambana na leswi jona nga va komba swona ka season one season two ya um ku va ni ve kona ka season one eh, season two ntlheni va na nkateko wa ku va kona ka season three ni mm. titwe ni ri wa nkateko swinene yeah. eh hi ku ve na ti-actors to hlayanyana sweswi van'wanyana hi le ku va voneni van'wana mi hi dlayini hmm. hayi eh, eh, timhaka to dlaya mara ni ringeta ku vula ku eh, loko ri ke ntirho wa me wa ha vonaka wa wa ha laveka mara ni vulavula hi joni sweswi me so joni a ni vulavula hi themba so joni i cinca njhani i kula njhani kumbe i tshame ndhawu yin'we swa joni kumbe a swi nyawuli wo ti fanele na baloyi ndo vula ku baloyi mpfhuka hi ku tiva yi ri baloyi yi eh. karhi yi tirhi zonde le va ka mudhawu va kha va yi hlula um so ku na ku cinca ka joni kumbe joni na yena wo ti rhandzela mani dayini Ha, um ku kona nyana ku cinca mara hayi ngopfu mi ta tsundzuka ku tavern yi ve kona kusukela kwele ndzhaku so na sweswiwani ka ha ri timhaka ta le tavern um joni a tirha purasini sweswi loko purasi ri mbala famba makhakhi. se se i mbala makhakhi mara ka ha ri khampani yeli ya yin'we so ni nge vuli ni ku ku ve na ku cinca lokukulukumba ngopfu in terms of um character ya joni ku ya ku ku ya mahlweni yeah Ma- mara Mara- u- kusuka purasini na ku ya le makhakhini a ku na ku hambana ka nchumu Ku- maybe kumbexani hi ku leya ku ri na tibanana to tala hi tshama hi kha hi dya ma- mara mara swa fana because na laha hi va hi kha hi tirha na swiharhi Swiharhi, hi mhaka ya eh. kahle ya Yeah. yes Mm, okay. i mi khomane njhani na tibos vo manuku na vo xoni leyi yo tingwenya letiya Ma- manuku there's one thing i like about her i ku eh, loko mi fika ntirhweni Yeah. va meka sure va komba ku laha hi tiku tirhina ku ta nkuhuweni yeah. if u ta laha u nga tivi xitori xa wena then mm. u ta famba u nga ha ri kahle sweswi u vula ntirhweni wa le ka giyan kumbe wa le ka manuku ni vula eh, eh, oh, ni vula ka manuku kahle eh, wa themba kumbe wa joni ayaya wona wa joni bra okay n'wa mi hlamula hi tlhelo ra ntirho wa yes yes yes yes oh, mi hlamula hi ntirho wa sweswo but ya na na xoni yena yeah. hi tirha kahle swin'we eh, munhu wo tshama kha lava ku ku yingisela ku Yeah. sweswi na problem yini i yini Yeah. xi nga ku pfuna ku hi xona Yeah. hinkwavo kahle kahle Yeah. na vo um bra rich Yeah. Eh, kahle kahle ho va ndyangu laha ka Yeah. kiyana and which Yeah. is very nice i'm sure ka tise tin'wanyana a swi vi hi ndlela leyi swi nga xiswona Yeah. because van'wana loko hi tshana na mina ndzini ya ka yin'wanyana set ni swi realizini ku ri ka Yeah. kiyana we are more of a family Yeah. than ku va hi entirhweni so Yeah. yeah ni swi vone leswaku ze u ene ene ni ku hayi ni nga swi vonanga u ze u vhakela kun'wanyana um loko ni karhi tolo ni vona matimu ya wena ya ya ya ya okay swi na nkoka ku fikela kwini eka munhu loyi a fikaka r- swa swa nyuwani aka set yo karhi ku va a va vanhu lavan'wanyani va n'wi amukela me ni ni vulini ka dj brown mun'wana wana va nga ni hlayisa loko ni vhakele u loko ndza yini hi temba a ni make sure ku loko va lava mati va ma kuma Wena swo ntsena na yini na yini eka kama wa kona dj rongasi tshama ntswa un'wanyana a vulavula hi swin'wana xitori swi nga tlanga nkarhi a swa ha ri kona sweswi la ka sabc xa- lexa xa sidingo Yeah. Yeah. a vulavula hi swona a ku laya a ku ri na vaakti va ntokoto swinene mara a- a- loko u fika a va ku amukela ingaku nawe u na ntokoto ku ringana na vona eya se i tiko ra ku taniya le ka vhakeka le ka giyan brian na ku navela ku ta ka season for hayi ta n'wi amukela ene mi hatla mi dlaya va swi twa ka yini mi mi ta dlayi ro voice n'wana mani ta dlayi ro voice ndzi swi nyawula so hi joni eh, mi ta heta njhani mi ta va ma ha ri na mani dina Ling Ling Ling. ya munhu a ni show ngopfu va ku rhumile va n'wi byele ndleve ku twa a ri na ndlela nyana loko se hi ta va hete ku xuta hi koni nga ta va se ni kha ni swi tiva ku kumbe mandai mara hi hleveli nyana drama yikulu leyi hi nga tshikaka hi vonini eh kwala eh loko phela hi la ku ta languta hmm. eh kumba ku na drama mo tinwela byala ah. mo tinwela byala kambe so limani leyi ka giyani eh, mo tiswekela yexe mo eh. tima tibondela oh ma tibondela swi vula swi vula ku a swi lungi la eh. oh bo va one bo va one a swi munhu oh a va swi koti ku vulavula swa straight na va vulavula swo jamuka minkarhi hinkwayo va sakata va tekeni nhlokweni oh. okay so ku na drama hi fane mi vona na loko ku ri ti-court mi ri kona ko kwale mukha mihlavahlava ku na drama leyi mi taka na yona leyi hi nga yi langutelaka loko yi nga si hela season three ni vula joni sweswi ya tanihileswi tanihi sweswi ni nga vula yi kona drama um ta va na love triangle nyana between both Johnny Mantaina na mi tiphinini hi ku hi hi ku jola mara no swona swona swi tsakisa mo special loko fanele ku va ku ri na munhu un'wana wuntshwa Eh. ku va na swin'wana swo hambananyana swi- Yeah. swi- ku ve experience ya kahle Yeah. andiko mhaka yini ni twa rito ra fuma ku nga fiki u bayisa le nga fiki u bayisa so nga bayisa loko loko fikile nga bayisa so Hey, but John, you can sin, man. ku va mi hi vakacherile hi holiday ene mi fike hi nkarhi wa tiva and yeah Mm. yeah Yeah. van'wanyana va hi hluleka na ku vulavula na vona hikuva va ba hi nkarhi wa tiva Eh, Mm. swi vula leswaku mi trainiwe le phorisa ra vukhorhweni. kahle mm. yo yo yo leni eh, loko u pfuka hi fayifi u fanele u meka sure ku mbedo wu kahle u tshamisekile leswi mi nga tani mi kota no songa mbele Ah, Eh, swi- na nta- na ku polish nta- na ku Ku polish ayiniwa. na ku polish ntambu yi hatima yo joni eka giyani land of blood season 3 u kona na drama yikulukumba ku tlula tisizini letin'wani hi ta va hi languta eh, gian land of blood yi tlanga hi musumbunuku ra vumbirhi na ra vunharhu ku sukela hi half past 9 ku fikela awara ya khume na madyambu yi tlhela yi vuyelela yi ku nyika swiphemu hi swinharhu hi mugqivela xikarhi ka awara ya khume n'we na half past 12 hi ta va hi mi langutile bud joni no hi khensa swinene ku khensa ni tlhela ni vuyelela na le ka muhumelerisi Me va DJ rungula. Brian a swo Yeah. bohani va rungula hinkwavo Yeah. Eh, va byela swa ku ku na hayi. un'wana loko ni n'wi byela ku ni tata ka intervete i ni rungula ni ku hayi a ni yelangi Eh, swona mani, Ah, murungu- ah, murungu. murungu- Ah, ni murungu. rungula hinkwerhu n'wina mi ni rhandzaka Ah, eh, musayi Ife, vito. hi la loyi a nga Loyi a nga ta n'wi rungula. Yeah. okay wa n'wayi Ei, si hlaka ta nhloko. Ah, n'wi runguli Fedi, ku nyika nkarhi ku n'wi rungula. No, eh, ni rungula mana mina IV, ni rungula Mana wena? Imani, ni rungula Dan Sirova, who's, eh, who's, who's my former director in my eh the right of the place leti ni nga tlanga ka theatre production ni rungula ntsongo na mina off ni rungula vana va mina malwandla na somisa mm. eh ya ni rungula hinkwavo vanhu lava eh. va ni seketelaka xikwembu a xi mi pfuneni xi mi katekisa na le ka gospel music we're still there mm. hi mfo hi kombela ni rungula na mina ku ri le ka giya swo bondza ni rungula eh, eh, hayi mina tiplate to tala wa tiva mara njhe ina sasekile but saseke swinene swa khutaza na le ka van'wanyani mm. lava um loko ni vona hi nyani bayo ya n'we yitsanana um mm. eh, leyi ni nga va na yona ku na leswi na mina ni nga swi hlamala he theatre mi ve vanhu va le switejini swa le theatre leswi mi nga tani ah, grahamstown i think ngiye grahamstown hi 2003 2003 ibe niya uh, niya niya futhi eGrahamstown e2009 Wow. 2010 phela grahamstown akuyibani nje Ayirila ebrown Windy Brow Wow. Market Theatre Hi- hi- hinkwako yi tirhile man khale vanhu va mi tota ti-makeup hi swoho Ah, ebujon masiku i masiku a hi swi teki hansi sukela swo kumeni sungule hi 1999 shem kwenda brown Wow. a ha ri ntsongo so Sasekile. from there i never looked back no Yeah. cancer na dance roba shem Yeah. a ku ri thicara ra mina ri singa high school is Oh, yeah. hi vona va nga ni motivate or singa leri ra ka n'wina leri misavo ne ah no a nga wa misawu ku va mi fika vone kwala njhani ku mi ta va right I'm sure oh yeah mara maybe munhu vula cause nkarhi wolowo ma vona ku ri nkarhi wa wa ti-jam early nyana so ri ku vula Yeah. xo ra xo ya hayi a yi ri kwala A yi ri kaya. kwala. a yi ri kwala kaya ah mathicara loko ma hlwela ku fika tlilasini maybe va ha ri busy na A mi dyondzisa wena? Eh. me se ni nghena ni ba jam eli ma njhe. Ni nghena ni ba jam eli Iyo, So, vanghana, vanhu- iyo. iyo hlayiseka so vana mfethu lava already a va ri a va ri a va ri ka drama Yeah. so va swi vona va ku na ku na khoma kahle, ku skoti la a hi fambi swi ro sungula ni a rile mara ni swi vona ku Yeah. va fostela ndzeni ya ni ya joyina first time ni ve ni kuma main character from there Mm. swilo leswi va swi ndzi mi nga ha languti oh, endzhaku a khensa swinene buti yi tiphinile ku va na n'wana la ku ta vona matwitsi lawa um okay um va ri yini eh, kasi hayi teletele swa la ka twitter swi ta yendisa swihona jomani ka khakhala te ni mi byela swa ku i mi rhandza ngopfu um wa tala hi n'wina wa tiva ku hmm. va a mi vona loko mi ri le eka gian land of blood hayi ha swi rhandza ku mi vona buti mi tikomba njhe mi mi ri right mm. ti tsakerile mi nga ri na swicele um eh, mi ti chavela nsati swimahlweni ezini bujoni ni khensa ku rhandziwa hi khensa ku seketeriwa xi pfuneni hinkwenu ezini bra mina inyeleti ne

Eh, a loko la ndi a va swi twini pakela swa ku- ti-lens, va- va phela. swi twini swa ku loko me ndi ku ndaya Va ta- eh, va fanele va- va ku inyana. kandiya a A va ku tsemekeli xirhambo xa nhlana. ximfumu Va ku a ku inyana. wativa wena a ku wena vvip ya mukhegula Ai, mara. Khegula, eh? Yo, mara. ey me loko ndo ya ni nga ti rhambela manana lindiwe sisulu Huh? Eh, an- eh, anene Eh. khegula hi swi ku fana or mi gugula kahle i vula so guga leswiya na va ha ri busy ngopfu e o e e ba ya kutwa se e leyo yi tele ngopfu e yi pfala pfala swin'wana se ni nga rhamba manana le busy so ni ko we ma ayaya yi ta kwata loko ni te u ma ku ri me we sisi we sisi

a no vulavula hi ku yini mara vafana lava va ri mugalenzi va oh ti bolo timbirhi va va alele tona and a loko u ti languta swi vona ku ri a leta ku ri tona vhele hmm. wa swi vona ku na kwala ka caf kahle kahle ya laveka bar yi va yi na a yi nga fambisa swilo yi nga lunghisa swilo fafamba afrika dzonga lady six a ri rhandza sini mina wena musle kumbexani no ku lumbeta ndarito ya lady six Fine free. Mm. Mm. Sava loyi a xi va xi nga vulanga mara se free ne Kahle swinene, swinene, swinene Bravo. bravo Wow. ya ni Wow. rhandza ku byela swi ta ku ri hayi yo a, famba hi ndlela yin'we mina na wena rona ne yo man a ku ri lowo byela ni vana hi ku ri navusiku va ta va ta bamba va nge ni kumi na ri xisa mina loko vanhu nga ta va ni ri kona vaphamba afrika dzonga 89.4 ku va tiri va-two mi nga tsabira mina nga tsaba mundzuku ya mundzuku vhele munhu ku hlawuleka ye munhu ku hlawuleka suka mundzuku vhele va ta va ri kona kwala ka munghana lefe munhu ku afrika wa vulavula lava vhele vafambisi va xitichi va nga va ri kona la studio va nga ta va ta hi byakona ku tirhisiwe ku tirhe njhani vheka lembe ximali 2022-2023 va tlhela va hi byela makungu ya ku ya mahlweni ya 2023-2024 na mhaka nxaxamelo ya minongonoko ya vahaxi eka lembe radio leri okay eka nkarhi wa nanhlekani ne ya awa nkarhi wa fika vulavula ye okay mm -hmm. alright ni lava ku khensa vayingiseri va hina lava hambi hi nga mi nghenisanga moyeni namuntlha ka nongonoko kambe yeah. uh, mi ri na hina mi ri karhi mi tirhisa data ya n'wina mawela maweya ha yi vona chit ya wena mike wa le castil

morwa mo- moela Morwa morwa moela. mola morwa mola Oh, morwa okay. mola loyi Okay, morwa mola. morwa ya Khenswa. a ku vona na wena bra ya hina a hi nge mi hlayi mi heta hi nkarhi wun'we vayingiseri va hina kambe hi khensa ku va um mi ve na hina eka mixo lowo saseka wa siku ra ku wisa i siku ra timfanelo ta vanhu Yep. eafrika-dzonga ina wisani n'wina Na mi nga Given. yeki helo na given wa likhosi makhushe wala ka facebook bra mina Yeah.